Samosa i ei chak bawk si, siam dan kha i thiam bawk si lo ta ni chu. Lung ngai mai suh. Hei! In tan siam dan awsam em em ka rawn chawp suah sak leh dawn cheu ni chu. En tawp mai rawh aw, aw unau in chhir lawm e. Hello, hello, in lo dam tha maw? Ka chun nila ka lo lawm leh vek a chu. Tun tum chu samosa ka rawn siam leh dawn a, alu leh chana ka hmang anga maw? Chuan in maida nianga pawh a bawlhhlawk a chu a hautak lutuk lova kan hre theuh anga. Ahh siam thiam lo tein lo in la awm takin ka rawn hrilh ve dawn zeuh ni chu a. Chuanin ka video hi tawp thleng min lo en sak leh u la. Min la subscribe lo in awm chuanin min lo subscribe ve hram bawk anga ka lawm viau ang. Chuanin tunah kan lo siam than ang aw. Maida hi ball khat hi kan hmang anga maw? Eitur hi kan tam lova hei kan chhungkua chu pathum te hi kan nia. Kan pathum ei tur lek hianin ka siam dawn a, Dalda hi chawhmeh fian khat vel kha kan thlak dawn nia aw, Maida hi ball khat ka hmang ta a, chumi ball khatah chuanin fian khat kha kan hmang anga hneh ve deuh hlek kha a ngai a, a hneh that kha chuanin chhang kha a tui dawn a maw, ni loh kha chuanin a ram vek anga khawng anga tui dawn lo va, Dalda hian a hneh lova ka han tih bel leh a, a vai a belh khawm chuan chu fian khat ang a nih chu aw. Dalda in a hneh leh hneh lo kan hriat duh chuanin hei ka tih ang hianin in hme tang a a awmkhawm tul tawh chuanin tui kha a lei thei tawh tihna a ni mai ta a ni chu mawm chuanin kan lo leng a ka tui hman tur hi a lum pep a nia. ih vawi khatah hian kan laih bawr lo vang a hmeh nuam tawk te te khan tui kan laih dawn a nia kala zira hi ka lo telh thei nghilh daih a hei hi zira dum chi kan ti mai ta hei hi ka lo telh ang a kei chuan a rim hi a ti tui ve a. Ka sawi ang khanin tui hi tlem tlem in ti hian kan lei ang a. aw heti hianin a lo tawk tawh a hei hi bawlin kan lo chhin phui anga darkar chan ve hnuah kan nuai tawh mai dawn ta a ni siam nghal duh tan pawn a siam nghal thei tho va kha kha chu kan duh dan dan a ni mai aw chhang ka nup chungin samosa chhunga thun tur alu leh chana kha kan lo kang anga. tel hmui ah hian in Jira hi ka lo kang hmui ve phawt ang a maw ti hian in Jira pangngai kha ka nei lo a powder hi ka hmang mai ang a a rim lo chhuah thleng khan in kan kang hmui ve hlek dawn nia masala hi chu kan duang ang kha kan tel mai dawn a nia kei chuan in ai eng ka hmang a red chilli powder chuan in coriander powder chuan garam masala ka telh bawk a hei pawh hi a rim rawn chhuah thleng in kan kang hmui ve leh deuh hlek ang a. a lo hmui tawh a chana hi kan thlak hmasa ber ang a chuanin tiang kan chawp deuh nawk nawk ang a alu hi kan thlak leh nghal ang a cooker a chana han fit pawh hian a hmin har em em a chuvangin zanah te khanin kan lo cheh a lawk mai a keipawh hei zan khuain ka cheh a zan mut dawnah chana hi ka cheh a maw. Chuan zinga a vawikhat ka phit a, ka off mai ta hmin a hmin a, aa lu te nen hianin ka phit rual a, hran hran a tih ngai lo khanin a awlsam thei ang berin ka tia mahse, duhaiin ka lo hawng har deuh a, khami a cooker sa khan chana kha a lo chiah hmin lutuk a nih chuh maw, duh thu sa mah chuanin vawikhat a phit khan kan off ang a, cooker kha tui vawtin kan lei ang a, chuanin kan hawng nghal daih dawn nia. Chi leh Ajino ka telh hnuah Dania hi a tawp berah hmin dawnah ka thlak a. Tikhan alo hmin tawh a gas hi kan lo off ang tichuan chhang kan uk pawh hei alo nem tha tawh a kan lo nuai tan ang awm samosa kha a sir char be nan tui kan mamawh dawn a tihian bowl ah ka lo in chhawp sa ang a.

Tihian a laiah hianin chemte khan kan zai thla par ang a alu leh chana ka kan pawh hei maw a lo saw ve lawk si ka tuam dan hi chu sawi kher lo hianin hei en hianin a chiang mai ta ka lo sawi fiah kher lo ang a chuan alu kha kan lo thun tawh mai ang a a laiah hian. a sir kan char hianin kan hmet nghet ve deuh dawn nia nilo chuanin alo in phelh ve thei a maw ka ti ang a intih hi chuanin alo nghet dawn ta a nih chu muams.

an lo kang tan ang a tuna kan lo kang tan tawh ang a teli tam ve deuh hlek chhang in a a chim chin tur ang vel kha kan thlak ang a mawm khatia a chim kha chuan in a hmin rual tha dawn a. Khatia kan thlak chiah khanin minute khat hnuah kan let nghal anga, kan let kan in let ve dawn ania nih loh chuanin a chhung hming si lo khanin a pawn hi lo ut vek thei a chuvangin gas kha kan herh hniam anga tel a daih lutuk khanin kan herh sang leng a chutiang chuanin vil hneh ve hi a ngai lutuk a. hei lavawi thum vawi li vel kan han leh kual tawh hnu ah lo hming ve tawh a a rawng hi in hmu thiam em hetiang tur hi lo ni ta ni chu var deuh han hi chu a maida hi hming lo thin a chuvangin ur rei deuh hianin a ram ve a a ût a ni lo a nia aw a rei ve deuh hlek te a ur cher cher hianin a tui duh lutuk maida kha maw hei leh an kang zo ta a a awm dan chu hei. Tiang hian a lo ni ta ni chu maw? Kan ei thin ang. Umm! Umm! A tui ngang mai. Hei, Victor-a ei tur, ei theih tur anga ka siam a nih vangin maw? Chilli powder kha ka telh tam lo ni chu, a duh tam tak pawh khanin a tel teuh thei a chuan hmarcha hmarcha nen ka hmeh mai dawn a ni tih hian a thak vak lo a maw aw lehkha tih zawng kha a lo ni leh a video a sei vak thei lo a tun tum chu hei awlsam em a hautak lutuk lo a nih vangin. Ka ti zawng kha lo ni leh se, tawp thleng min lo en sak leh a ka lawm em em a, like leh comment kha theih hram chuan min lo tih sak ula chuanin min la subscribe lo inawm chuanin min lo subscribe leh hram hram ula hei helai ah khanin a harsa lo han hmel zeuh kha a ni mai a harsa lo aw man chawi a ngai lo. Next video ah kan inhmu leh theuh dawn nia aw bye u.